Mae'r saith pechadur yn cystadlu am y Wobr Gudd, drwy ennill sialensau a darganfod pwy yw'r pechadur eitha'. Ar y blaen ar hyn o bryd mae Sara Alex ar ôl ennill y ddwy sialens gynta'. Sara'n cipio'r gadwyn barusrwydd ac er gwaetha' ymdrech dda gan Yasmin, Lex Gabor oedd yn fuddugol yn y sialens bolgarwch. Y mochyn. Blair. Ww. Ond i fod yn cnocio dy lemon. Sychad a draed glyn bach.
Ken Vegan, diolch yn fawr. Mae'n lot o fian. Yn cynnig panad na byd naddo. Ken Vegan, ar gyfer y sialens yma mi fydd angen i bob pechadur dewis enw o'r het a chymeryd eu lle ar y gadair genfigen. Y pechadur a'r rant genfigenus orau fydd yn ennill, ac yn y pen draw, un cam yn agosach at y wobr gudd. O, mae'n obvious pwy sy'n mynd i ennill hwn! Pwy fydd yn cipio coron cenfigen? Dwi'm yn deall be sy'.
Cariad mawr, Glyn cysgod angau. Basically, mae rhaid iddyn nhw... Ni'n mynd i tynnu hat mas, a mae rhaid i nhw fod fel Nicky yn Big Brother like, Oh my God, who is she?

O'i blaena nhw. Awkward! Fi wedi cael math o finger again so math gymryd i gallu bita loads. Os ti'n neud rwbeth i fod yn iawn o dwi'n meddwl, mae mewn band, maen nhw'n gigio, mae'n mynd mae'n mynd ar daith i Llundain, Caerdydd. I ddweud y gwir i chi, sai'n berson genfigennus. Ch'mo' fi'n hapus i bawb neud yn dda, ennill a stwff. Os dim... Sai'n gallu gweud rhywbeth ddrwg am rywun sydd yn y strim yna. o mlan i, achos fi'n teimlo, ch'mo', bach yn awkward. Nes i ennill Miss Cymru. Pam ydw i ddim ennill friggin Miss Cymru? Fi'n pert, fi'n good looking. Sori Alaw, ond ti yn I don't understand you. Ti mor menter a ti mor cŵl, like. Ie, ti'n gallu neud stuff cŵl efo lle, dwyt? Petha amazing fatha, dwi'm bo, jetpacking neu rwbeth fel 'a. Be' gesh i neud? Ffwcin bita cig? Gyntaf, mae'n cael ei eni gyda Daf, a wedyn mae'n troi Plex Gabor. Pam fyse fi mell? Mynd i China a yym ca- ennill y gwobr, cael y dynion yn edrych ar fi. Ti gyda fel mawoden, fel pet, be' sy fi? Bloody ci! A o'n i rili eisiau ennill Miss Cymru! Ti'n mynd i India, ti'n trafeilu, ti'n fashionable. A o'n i'n awdisiyno a popeth! A wnest ti cymryd y ffugin teitl o fi! Diolch yn fawr, Sarah!
Sarah 'di, dim Sarah. A'r beirniaid tro 'ma! Wel, a pechadeiriaid eu hunain.

Let's! Oh! Yay!
Eto! Fi'n eisiau eto! Yay! Oh my god! Hwnna! I need a fake at hwnna! And eto!
Diolch guys, un person mwy cefn genus. Yay! So di agor un eto. Weithiau mae bod yn gefn genus yn talu ac mae wedi talu ar ei ganfed i Lex. Fel enillydd y tro ma, llongyfarchiadau gwresog. Dyma allwedd i drws uffern. Fel gwobr gysur i'r chwech unigolyn arall, mae rhywbeth yn aros amdanoch chi tu ôl y drws. So ni'n cael mynd, a ti ddim, cos ti 'di ennill. Be' ti'n meddwl nawr? Agor y friggin drws fi. Os ti'n gallu gen. Yy mae fe'n aros am tri dydd. Be'?
Yay! Yay! Yfwch a byddwch lawen, a cewch weld pa mor genfigennus all Lex fod. Heb hawl, heb hawl i yfed dropyn nac ymuno yn yr hwyl. Iechyd da. Na, dyn nhw'm gofyn am friggin red wine tan y friggin nos, man! A ma asta isio'r basgiad na'n do fi. Tap it.
Bitches.
Right guys, fi yn friggin tampin.

dweud pethau fel I wanna thank God and Jesus and my mother b- b- byswn i'n dwli cael swydd Sara.
Wythnos nesa ar y lle.
Chwant. Y cyntaf i orffen y ffrwythau siop wely ac arllwys bwced o ddŵr oer dros y haenau sy'n ennill. Iolo, mae'n edrych yn pîd yn ti, neithiwr. Ch'mo, fi'n good girl, sai'n gwneud pethe fel 'na.